ndĩrĩtũra kanyona agĩrĩria gũkũ kambĩ Ndĩrathiĩ gũgweterera atĩa hau? Niĩ itakĩrĩ na kĩndũ mboko. Eh, ndũngiuga ũguo ndĩragweterera kũ? Sawa, gĩke maya merĩ na niĩ ndigona maya merĩ. Kĩndũ ndũreci ũthũ gũkĩngora. reke ngĩgũteithie atĩrĩrĩ niĩ rĩ nĩ niĩ wa gũkũ tũciarĩtwo gũkũ na mbogo we nĩwe mũũki Aba ũtige ngoma icio wĩnacio. Na nĩtũthiĩ ũkahe kamwe. atĩ ndũ kogũrũkaga koraire kũ wĩ mũkaragu wa no ngwĩte marĩtwa ma mĩtĩ we ati na thĩna njĩta mwendere andũ ũyũ no nawe reke ngwĩre kau gathĩ rĩu ano ndĩgethere mĩkora kambĩ nao niĩ ta itagwĩkĩire we tanjĩra niĩ reke ngwĩre niĩ gũkũ ndiarehirwo gũkũ nĩ ũndũ wa nda nĩwanyita

Ũkĩ ũkĩ ũkĩ karaya ũndũ twenje wĩra mũkĩ. Mũndũ ũyũ nĩkĩ- nĩkĩ kĩratũma ũnguĩ ũrĩa we mwenyewe wĩkuaga. Yaani mbogo mbeca icio ciothe nĩ ũnyite ũkarĩithia. Rĩu hau nĩ mbeca irĩkũ ũgũtigĩte rĩu hau he kĩndũ ũgũtigĩte rĩu hau Hmm? mbeca nyinĩ wacoka wandũmĩra mĩkore gwĩtwa gacerũ o ndathiĩ gũthuguma nĩ manyuire njohi yakwa ngũragia atĩrĩrĩ Kana ũngĩthiĩ thĩ nginya ha? Thĩ atĩa? Hau ũroka nyungu, ũtinde ũndindĩtie hau. Ah, Mbogo, mbogo yani mbeca icio na nĩ kũnjoya ũnjoire kĩa hinya wacinyua ciothe ciathira. Atĩrĩrĩ, rĩrĩa ndũkũnjigĩte hau kĩrabu-inĩ atĩ atĩ atĩ nĩ ũroka atĩ ũhũthĩra hakiri ciakwa. Rĩu rĩ, wagĩtũma rĩu nyinũke. Rĩu ndathiĩ gũkora ngoma ĩyo ya mũndũ mũka nyũmba, rĩu ĩkĩngiĩ ũrĩa wothe ĩrakĩenda. Ĩhĩ tiga kũinũka, okorwo nĩ kũ- tiga kũinũka. Ĩka atĩrĩrĩ mbogo, Niĩ ndirĩ na mbeca nyingĩ, ũtige kuona ta ndĩ na mbia mbogo. Tiga kwaria mĩario ĩngĩcũngĩrĩria ngũĩ wee. Reke ngĩthiĩ inũkĩre okorwo ndũrĩ kĩndũ. Hena rĩrĩ, he mũtumia ũhũrĩire thimũ anjĩra gwake kwĩna coki. Ũragwo nũũ ũtũĩ we ndũhotaga gwĩtetera kwĩ nyondo. Ndũngĩhota gwĩtetera kwĩ nyondo karanja nĩ tũkũĩ. Nĩ coti kĩrĩa yake ĩna coti kĩrĩa shower arathiĩ kũhingũra ĩkamũhũra coti.

ũhũthĩre ciringi 80 sawa 120 ũnjigĩre ũhũthĩre cigana ciringi 120 ngũigĩre 20 ndakwĩra ũhũthĩre ciringi 80 ũnjigĩre 120 coka hau ha Selina nĩ ndĩroka hena ũndũ ndĩrenda gũthiĩ ndũgathiĩ mandĩna mata nawe mbogo ndũgathiĩ Ĩĩ, hatikĩrĩ na thĩna hatirĩ na thĩna no ndũgagĩikare rũrũ niĩ rũrĩ gũkorwo ndĩ mũndũ ũmwe ũguo Ũkũigua ũũru mũno, ndũkũnditia hau ũguo. Rĩu Selina nĩ aregire, nĩ arega tũinũke nake rĩu. We, ta reke nyambe thiĩ, tũkwaria. We thiĩ hau. Waikara we ndũkũngora nĩguo ndakwĩra. Rĩu ũthinde ũndithĩtie hau. Waigua we, karaia.

Nĩ nĩ ngumageria mũirĩtu ũyũ bara ĩ. Eh. Nĩ mũrata wa Hana mathomaga nake. O na ndimũũĩ ũyũ anga ĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Rose tũthomaga na Hana. Ah, oo. Ĩ mathomaga na Hana wakwa. Okay. Rĩu rĩ Eh. egũkĩte kũrora Hana tondũ Hana ndakĩrĩ kuo rĩ ndauga ndĩmumĩrie bara. Oo. Tondũ arogi arĩa me mũciĩ ũcio rĩ ndingĩenda ũrĩa makĩmuona kana nĩ kairĩtu kega ndikwenda gathũkio. Eh. Ii. Niĩ ona niĩ ndikĩrĩ ũhoro. Njitirwo gũkũ tene mũno nderwo kwĩ wĩra wĩ gũkũ wa gũthondeka thitima rĩu ndĩ mawĩra maya maitũ ma gũthondeka thitima to BBC no kwĩrire horo wa thitima na ndiguĩte nĩ mũtumia wa mũndũ atĩrĩrĩ karanja ndũkanjĩre nĩ wambĩtie naye kwaria na mũrogi ũcio kwaria ũhoro wa kĩndũ niĩ nĩ wĩra akĩnjĩtĩire wambui akĩrĩ mũrogi ndaimono ya biũ karogi nguno ĩnĩ wĩkuo njareke ngwĩre araragia arũme kũu Ũ. Hey, ĩwa mbũi kota mũĩ wega we Yai. kũu ũcio mũtumia nĩ mũrogi na reke ngwĩre wathiĩ kũu ndũgetĩkĩre akũhe ona kĩ tondũ kũu ona no ũragĩrwo ta rĩu mũthenya rĩ nĩũĩ nĩ aregire kũhingũrĩra mũrũme tondũ e- kuma na ithuri ekũhithĩtie kũu kũu nĩ kwareragĩra arũme Gwake. Ĩĩ, ĩĩ, na nĩ ndĩmoĩ na nĩ akambia ona ti akũraihu koguo wĩmenyerere nĩ njũĩ karanja wĩ mũndũ mwega ũcio mũrogi ndagakũhe kĩndũ ũrĩe na rĩu we wahana rĩ na mbogo akĩrĩ mũrũ mũrũ wa nyũkwa rĩ ndũ- ndũkĩre mbogo ũhoro wa mũtumia wake nĩ ngũmwĩra nĩ gũtuĩria ndĩratuĩria na rĩu we rĩ by the way rĩ we nĩ wagĩire mũndũ Ah, ona kairĩtu gaka gakĩrĩ kega ndona mathomaga na hana na nona nĩ kamũndũ nĩ kairĩtu kega Eh, ĩĩ nigithio na reke ambe to arĩkie college. ndikwenda kuo huu Okay. Mm. Nĩ sawa wewe thiĩ kũu na ndũkarie na mũrũgi ũcio Mm. tondũ ũcio rĩ Aha. no akũrage no no ũkwagagie akwagagie ũthire biũ. Wewe ũkĩririkane ndũkarie kĩndũ kũu ĩ Ĩĩ. wĩmenyerere mũno maiga nĩ mũrogi nguno ũcio nĩ mũrogi caitani haya tũkuona nawe

Sivori, sivora aropira kuga. Sivozoge kamuvozera vote of no confidence. tamaka wacoka gwĩkua ũguo I'm ndigũcoka gũkwenderia gĩthaa kĩa mũtutho gĩtarĩ gĩkinyu tondũ nĩ ũkũndehereria mũhathara kũu gũkũ nũ tanjũĩ niĩ nũ tanjũĩ niĩ ndĩra- ndĩratwarwo kũ niĩ ndĩ ya andũ ĩki niĩ ndĩ kũrũ ndĩrathiĩ niĩ tũcoke niĩ niĩ ũrenda thiĩ mastresi-inĩ marĩa makũrĩa gwakwa mũciĩ ta kĩnjĩre rĩu warora kũ ndathi ha Selina ndathi kũnyua tacoka kahingũre okorwo ndũrahingũra twende rĩu we mbogo rĩ ĩno njohi yaku wĩciragia gakumĩrĩria kũ ĩkanyumĩrĩria niĩ twĩ nawe mwĩ na ũkogũrũkaga nĩrũragĩgũrũkaga niĩ Selina wĩ wĩ nũgũkanĩra mathĩna marĩa mothe ngoragwo namo niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkahota kũninana mũtũrĩra ndũrĩte naguo mũtũrĩra wa wana Na Seri na thikũ ici- noe. thikũ ici nĩ ndĩrona nginya wĩna tũbeca mbogo no niĩ no ndĩrutĩre ngũthambie wega biũ ngũhane ũguo ũrũngare ngũteithie maũndũ maingĩ nginya gũte gatumia kau gaku O- okay rĩrĩ ngũgĩthambĩte rĩrĩ gwĩthambĩte no Ndĩragerio rĩ, no niĩ maũndũ marĩa mothe ũngiuga niĩ no niĩ no njĩtĩkie. Rĩu no ũkĩnjĩra ũkũhikio mũthĩ niĩ nĩ ngũka tondũ niĩ mathĩna marĩa njamanĩtie namo nĩ maingĩ mũno. Thĩna waku mbogo nĩ kũnyua. Ta rĩu niĩ nyendagia njohi. Ũrĩ wacemania na niĩ ndĩ mũrĩu? Aca, ndirĩ ndona ũkĩnyua. Ĩĩ nĩ ndũgĩtigane na njohi. Nĩwona kũhika kũu ũrauga ũhikie? Niĩ nĩ gũgũthakĩra. Niĩ ona ndirĩ ndahika ona rĩmwe. Na niĩ no ngũthambie, ngũtue mũthuri ũguo mũrũngarũ. Nĩwona tũbeca tũu ũroka gũitanga? Ona angĩkwendagĩria njohi ndingĩtĩkĩra tuothe tũthirĩre njohi-inĩ. Ona ndingĩgĩũka nganyua no ndirakwenderia. Aca ũcio nĩ ũrimũ mbogo ti ũguo ndĩrakwĩra na ũnyite ruta njohi ũyũ mũtwe ndĩrakwĩra ũtigane na njohi ũcoke ũthiĩ ũte gatumia kau gaku no gatumia kau gaku ũgate niĩ ngũhikĩre seriously ĩni ndĩmũigate biũ ndĩmũrĩa thiĩ ĩni nona ũngĩmũingata ũmũthĩ na makaingĩra ara gwaku wĩtĩkie

nĩtũthiũka tũragũra nĩ ũgũte mũka ũcio waku ũcio ndakũrara kũu ndakũrara ta hiũha ngore ũmũtete hiũha ngore ũmũtete macerira ũrĩa ndũrĩte iroto ciũkaga kai monungaga ũru macohi macio ndĩrenda ũtige ngũhikĩre tũtũre nawe ma biũ ma